Neñe'ẽrendu iréamo, ndéicha amoakã kuaakarasy kuaape heimíngo che sy, a lo mejor ndoiméne upéicha ai he'iráka, la karasy ogueru añete rekove nañaneñe'ẽrendúi pe ñande kakuaa mano, ha'ekuéra ngo omeño nde ha Ñandejára upéicha ojapo hague Adán ha Eva-re ome'ẽmbaite chupe la instrucción mba'éichapekatu oiko hikuái vy'apópe ko yvy ape ári. Sin embárgo ha'ekuéra naiñe'ẽrendúi upíva ikuaa mba'épa ojehu chupekuéra. Ha upéva rekuaa nandehese ñandéve la ñanderreflexión kuaaroregua oĩ Génesis capítulo tres, versículo uno hasta el cinco. Péicha iveve, mboyva'ekue opa tymba ñumegua Tupã Ñandejára ojapova'ekuégui upe oporombotavy kuaavéva. Ha ha'e he'i kuñáme, Añete piko Tupã he'i peẽme ani hag̃ua pe'u mba'eveichagua yva ko'ãpegua? Kuña he'i chupe la mboyve, Ikatu ro'u yva ko'ãpegua. Upe yva oĩva mbytépente ndaikatúi ro'u. Tupã he'i oréve ani hag̃ua ro'u chugui térã ropokõnte jepe hese. Ro'úramo romanóta, he'i la kuña. Mbói katu he'i chupe, He'i rei ko peẽme, napemanomo'ãi. Tupã oikuaa porã pe'úramo upe yva, pejesape'ataha ha peikuaataha iporãva ha ivaíva, ha peẽtaha Tupãicha. Hypy'ũ ko ojehúva ko'águi. Eva en un momento oagregáma Ñandejára he'i chupekuéra ani hag̃ua ho'únte pe yvápe oĩva pe jardín mbytépegua. Ha ha'e he'íma voi ndoropokóiarã avei hese. Péva ndaha'éi peteĩ plánta intokable. Ikatu ojepoko hese sólo ke ndoje'úiarã ifrúta. Ha ko'ág̃a la ambói ou he'i chupe. Añeteteha epe Ñandejára ha ipeme ani hag̃ua pe'u mba'e mavete ayva, ha'éva he'i chéve, no enterovete aiguerokuaa ko peteĩ vida ikodiatýre ou. Ha upépe oñepyrũma pe konversasión apépe oñepyrũ la typy oĩ vaivéva. Ha peikuaa mba'épa he'i la mbói, Ñandejára ningo. Na ndoipotáinte pejesaky'a, na pemanomo'ãi. Ha peikuaáva péa pe japu, péa pe mentíra ko'ág̃a peve oñedifundi. Ñamano ha upe japyta jey en el áire la ñane árma ovaga pérupi, la ñande etekue hoyvyguýpe ha una párte oho yvágape. Ha ko'ág̃a peve la hénte okree la inmortalidápe ha iñamanói. Ñande jaikuaa porã ñamano. Ha ñamanoitéha. Sin embargo, pe ape japu oike akue upe rõnguare koygue ape ári, ha otro japu el enemigo omoinge akue, ha'e upe ape ho'áma oíkuri pe ape engaño-re. Pe, peẽ oikóta pendehegui pe tupãicha. El enemígogo péicha oĩ la idea akue, ajupíta amyvatete ha oikóta che ri pe tupãicha avei. Sin embargo, ñande jaikuaa. Toha la tragedia guai ndaiko yva pe ári pe ñe'ẽ rendu'ỹve. Ñañeha'ãkena che angirũ ñane ñe'ẽrendumi Ñandejára ñe'ẽme. Ha'éngo ñande ñande py'aguapyrãnte ome'ẽ ñandéve ko iñe'ẽ porãite. Ha nde ache ñane ñe'ẽrendúramo, katuetei oho porãvéta ñandéve. Péva che apersistíta penendie, péva la Ñandejára konsého. Ñandejára tañanepytyvõi katu ahoy che rejapo hembipota, ha Ñandejára tanderoasa ko árape che angirũ.